دوستو کیا حال چال ہے ٹھیک ہو خوش ہو انجھے ویلے واپسی دا سفر جاری ہے تے جویں میں تو نال وعدہ کیتا کہ اج شام کوں وی واپسی دے ٹائم میں تو اکوں ڈیہہ دے وچ اسلام آباد دے وچ جو کچھ تھیندا رہ گئے تھیندا پے انہیں بارے وچ آگاہ کرے ساں تے ہن میں جی سکس توں واپس ویندا پیاں اپنی منزل مقصود تے تے میں تو کو حال حویلہ وی ڈیندا ویساں۔ دوستو اج وفاقی دارالحکومت اسلام آباد دے وچ سیاسی میدان دے وچ ہل چل رہ گئی ہے سویرے جی میں تو کو دسیا ہی جو اج سینٹ دا اجلاس وفاقی کابینہ دا اجلاس قومی اسمبلی دا اجلاس دا ویلا ہا وفاقی کابینہ دا اجلاس گیارہ بجے سڈیا گیا جڑا ملتوی کر دیتا گئے تے ول اے اطلاع یہ جو شام کو کہیں ویلے اے اجلاس تھی سی او اجلاس بھی شاید کچھ دیر تک تھی وے جڑے ویلے میں اے ویڈیو ریکارڈ کرنا پیا اوں ویلے تک اے شروع نہیں تھیا البتہ سینٹ دے اجلاس دا وقت دو بجے ہا او وی تبدیل کیتا گیا اور شام کو چھ بجے کر دیتا گیا سینٹ تے قومی اسمبلی دے اجلاس جاری ہیں این دوران پی ٹی آئی مولانا فضل الرحمان تے پیپلز پارٹی دے رہنما بھی متحرک رہ گئے پی ٹی آئی دے رہنماویں نے مولانا فضل الرحمان دے گھر ونج کے ملاقات کیتی ہے تے بلاول بھٹو زرداری وی انہی دوران لگ بھگ ساڑھے چار بجے مولانا فضل الرحمان دی رہائش گاہ تے پہنچ گئے جڑے ویلے پی ٹی آئی دا وفد اتھاں موجود ہا دے نال نال اج پارلیمان دے وچ خصوصی کمیٹی جڑی بنائی گئی ہے پارلیمان دی اوندا اجلاس وی ہا سید خورشید شاہ دی زیر صدارت خصوصی کمیٹی دے اجلاس دے وچ چھویویں آئینی ترمیم دے مسودے دی منظوری ڈے دیتی گئی ہے خورشید شاہ دے مطابق کمیٹی نے متفقہ طور تے چھویویں آئینی ترمیم دی منظوری دیتی ہے تے ایں چھویویں آئینی ترمیم دے مسودے دے وچ چھوی نکات جی سائیں جیڑا مسودہ سامنے آئے اندے وچ چھوی نکات ہن چھوی نکات ہی آئینی ترمیم دا مسودہ آج کمیٹی نے منظور کیتے تے انجھے ویلے قومی اسمبلی دے سینٹ دا اجلاس جاری ہے ان تو علاوہ

الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ توں وضاحت منگی ہئی تے اون وضاحت دے نتیجے دے وچ ایک پری بل وضاحت آئی ہے اون وضاحت جی آکھا گئے کہ سپریم کورٹ دے بارہ جولائی دے فیصلے دے اتے الیکشن کمیشن ہرو بھرو عمل کرے کیوں جو سپریم کورٹ دا فیصلہ حتمی ہے سپریم پارلیمنٹ دے جیڑی الیکشن ایکٹ دے وچ ترمیم کیتی ہے اوندا اطلاق سپریم کورٹ دے فیصلے تے یا ماضی دے کیتے گئے فیصلے وچ نہیں تھی سکدا لہذا سپریم کورٹ کوں سپریم کورٹ دے ججاں نے آٹھ رکنی ججاں نے جیڑی وضاحت کیتی ہے انہیں الیکشن کمیشن کوں یہ آکھے کہ او بارہ جولائی دے فیصلے تے منوان عمل کرے تے جیڑھیاں مخصوص نشستاں ہن او پی ٹی آئی کوں ݙتیاں ونڄن۔ ایجھے ویلھے عدالتی اصلاحات دے وچ قومی اسمبلی اچ بحث شروع تھئی اے۔ راجہ پرویز اشرف اپݨے خطاب اچ آکھیے جو آئین اچ ترمیم دا حق صرف پارلیمان کوں اے۔ ذوالفقار علی بھٹو ݙو تریہائی اکثریت دے باوجود اتفاق رائے پیدا کیتا ہا تے انہاں نے انوی سو تہتر دے وچ اے متفقہ آئین منظور کرایا ہا۔ تے ایویں ہی اٹھارویں ترمیم دے وچ آصف علی زرداری وی پارلیمان کوں طاقت ڈتی ہئی تے اٹھارویں ترمیم متفقہ طور تے منظور کرائی گئی ہئی۔ ایندے نال نال اج پی ٹی آئی نے ملک بھر دے ضلعی ہیڈ کوارٹر وچ احتجاج دی کال وی ڈتی ہئی۔ تے پی ٹی آئی دے احتجاج دی کال دے اتے پنجاب سمیت اسلام آباد اچ دفعہ ہک سو چوالی نافذ ہئی ایں وجہ توں کوئی خاص احتجاج نظر نہیں آیا راول پنڈی دے وچ تے اسلام آباد دے مضافات دے کچھ جہیں تے اطلاع یہ کہ چند کارکن جمع تھین جنہاں کوں اسلام آباد وچ منتشر کر ݙتا ڳئے تے راول پنڈی دے وچ جمع تھیوݨ والے کچھ کارکنیں دی گرفتاری وی عمل وچ آئی ہے ان دے علاوہ پشاور سمیت سندھ دے وچ کراچی وچ وی پی ٹی آئی دی طرفوں احتجاج کیتا ڳئے کراچی دا احتجاج جیڑھا ہے تھوڑا جیہاں پرتشدد نظر آئے کیونکہ ٹی ایل پی نے بھی کراچی دے وچ احتجاج دی کال لیتی ہوئی ہے تے ہکیوں مقام دے اتے دوہیں جماعتاں ٹی ایل پی بھی تے پی ٹی آئی بھی جمع ہن پولیس نے احتجاجی مظاہرین کو منتشر کرن واسطے لاٹھی چارج تے شیلنگ کیتی ہے تے کارکنیں دی طرفوں پولیس دے اتے پتھراؤ بھی کیتا گئے یہ صورتحال تے اسلام آباد دے وچ اج پر امن ڈینہہ رہ گئے سوائے ریڈ زون دے ریڈ زون کو مکمل طور دوتے سیل کیتا گیا ہا ڈی چوک دے مقام دوتے اسلام آباد پولیس رینجرز تے قانون نافذ کرنے والے جڑے ادارے ہن او موجود ہن اتھاں کوئی کارکن نہیں پج سکیا ایویں ہی بننے شہراں دے وچ بھی خاص طور تے سیال کوٹ لاہور لاہور وچ لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ تے انہوں نے دعوت دیتی ہے تے شام کو مغرب تک کوئی اطلاع کینا ہی اتھاں کہیں وی کارکن دے پجنڑ دی، چند اکا دکا کارکن مختلف مقامات تے شاید جمع تھیندے رہ گئن۔ بظاہر پی ٹی آئی دی کال دے اتے اج دا احتجاج ایں آکھوں کہ کامیاب نہیں تھی سگیا، متاثر کن نہیں تھی سگیا تاں ایہ درست ہسی کیوں جو انہاں دی احتجاج دی جیڑھی کال ہئی۔

خاص طور دے اتے ایکس جیسے ٹویٹر آتے انہوں تے فیس بک تے ٹک ٹاک وغیرہ تے پی ٹی آئی دے جڑے متحرک کارکن انہوں نے رونق لائی رکھی ہے ان جی ویلے اسلام آباد دے کلب روڈ تے جکو مری روڈ بھی آدن میں وینا پیا تے اتھاں روڈ بالکل صاف ہے کھلا روڈ ہے کوئی احتجاج

اٹھارہ اکتوبر دی سانحہ کارساز دی یاد دے وچ حیدرآباد اچ جلسے دا اہتمام کیتے براول بھٹو زرداری اج شام کوں اتھاں روانہ تھین تے اج انہاں دا خطاب ہے اتھاں یہ سارا اپڈیٹ تو اکوں دے رہی تین تے مزید بھی دیسوں تے